Ai, konta bai. Am, awe mi ke bini ku e parti edukashon. Ami seka nos mama, anto seka nos welanan tambe, mi mi wela ta nos tabata bai on ku nos wela, anto nos mama semper ta bisa nos no papia ku hende grandi ku bo. Mi tata tambe ta ta bisa mesun kos, anto nan ta bisa bo usa mas palabra ora bo ta papia. Anto asina ta ku ami ana a bira grandi, i mi rumannan tambe mesun kos, nos a eduká nos yunan, nos a siña nan ku bo bo no tin ku usa el, anto papia ku mas palabra. Pero bo ta mira ku nan ta bai skol, anto aya nan bo ta haña e yë. Anto ora nan binká nan ta tradusí e manera nan ta tendé. Anto nan ta usa bo. Anto hopi bia bo ta bisa nan ku no e bo, bo mester usa ú. Pasobra ku ta un hende grandi bo ta papia kuné, anto bo ta bai usa bo. Anto asina bo ta mira ku nos mes komo nos a wòrdu eduká na Kòrsou, anto edukashon ku bo a haña, bo ta yega ki bo ta bai papia hulandes. Anto bo ta usa ü. Anto hopi bia enenan ta mas yòn òf tin bianan ta grandi tambe, pero nan ta bisa bo nee no usa no usa ü. Pero ami no ta bisa nan sòri pasobra ami maña asina aki, anto mi ta praktik'é asina aki. Anto hopi bianan ta bisa bo usa j. Anto hopi bia bo ta bai duna bo mening tambe, anto bo ta bai usa j. Anto bo ta falta rèspèt. Ma si bo usa ü, bo ta keda den rèspèt. N ta wòri kiko ku bo bisa pasobra bo tin maki duna bo mening. Anto asina ta ku bo ta mira ku nan no ta nan ta bisa bo, No usa e e ü. Anto asina bo ta mira ku mi yunan, mi yunan di mi rumannan tambe, bo ta mira ku nan ta usa e ü. Anto asina ora bo ta papia, bo ta papia ku ü, bo ta keda den rèspèt. Anto. Y mi ta bira ya banda atrobe y nos ta bay e parti espiritual. A mi poi mi corsou na purba hiba mi yunan den e parti espiritual. Anto manier m'a mira caminda cu mi a cria mi yunan bon. Mi yunan ta papia nechi, mi yunan ta haci tur esayinan. A mi no tin esey broma pero m'a misa con mi yunan ta cria. Anto m'a yega di drenta den un pacus, anto mi ta bisa nan no mishi, no mishi pasobra cos por kibra. Tur tres a aseptá ku mi ta na manda ensabel. Tur hende a kuminsá hari. Pero, fin na kas bo ta instruí bo yu. Bo yu no ta bai wòrdu eduká den kaya. Anto ora bo ta den kaya, den kaya nan ta mira ki bo ta duna na kas. Asina ta ku e mi ta sigui na e parti spiritual, dus asina ora ku mi a mira ku mi kas tabata kibra, Anto Jesús p'e mi di, No, pero tòg mi no por keda sin sali kas ku nan, pasobra nan a bai misa, anto mi tabata mira ku tin sierto kos ku mi mi mi normanan ku mi tin, ku balornan ku bo bo bo haña sinansa di nan, anto ku bo a hiba nan den praktika ku bo edukashon pa bo yonan, anto bo ta mira ku e ta wòrdu kebrá pasobra a sali kas. Anto ri mi di no, nan lo bai a enfrentá e mundu ei fo, ku ta e mundu kruel ei, ku tur kos nan tin ku siña tòg pa defendé nan mes. Anto asina bo ta mira tantu yudínan komo mi rumannan? Anto bo ta mira ku ku ora nan sali kas, ku e parti spiritual ta yuda nan pa nan haña por defendé nan mes dor ku nan ta bira vrei? Anto ku bo sa ku ora nan sali kas bo sa ku lo ta ferwagt di nan, asina di loke pa siña nan. Anto bo ta bisa, Nan ta bai den un parti, manera ora aki, nan ta bai den un grupo, nan ta den e grupo, anto e nannan nan ta baila, pero nan ta bisa nan ta baila pa mundu. Keseki mi ku no ku bo ta diskriminá no hende, pero nan ta bisa nan ta bale pa pa den misa, pero nan ta mustra ku e muchanan por mira ku bo ta bisa bo ta kere òf bo ta bo parti geestelik bo ta hipé den den práktika, anto ku tòg bo ta keda den goso, pasobra bo ta hasié pero bo ta hasié pa E parti geestelik, anto tok den bo bida diario bo ta mira ku bo ta praktiká kosnan ku ta laga bo pensa salú, aktua salú, anto ora bo sali kas bo ta bai om tambe ku hendenan ku ta hasi kosnan positivo ku no ku bo dañá bo ku droga anto òf bo ta bai sinta ku hendenan ku ta hasi kosnan malu anto bo ta haña bo ta kai den man di polis. Tur e kosnan e por susede, nos no por bisa nunka ku e kos akin ta pasa kumiu. Pero e parti di edukashon ta esensial, anto asina bo ta mira nos tambe ta aki, pero bo ta mira ku mi yunan si nan ta hasi algu ku no ta kuadra, mi ruman ta kita, mi ta duda pa bisa mi. Nos a ruman, nos a konosé rumannan ku ta den di, no di karni, pero ku ta ku ta ardiano mesmo kos ku no, anto bo ta mira ku e yunan ta yama nan tur tanchi, anto bo ta mira e rèspèt, anto no ta hende ta abo ta bai bisa mi yu ta bon kria pa nan ta bin bisa bo kon e muchanan ta, anto asina ta bo ta mira kon nan yunan tambe ta kria, anto bo ta mira e normanan ku e balornan ku di di bo pasadonan, di bo antepasadonan, ta resaltá. Anto e edukashon ku bo a haña ta e bo ta investir bo energi pa bo laga pa bo luna. Pero e ta kosta bira muchu hòt, anto por ta e tempu ta bai, pero asina ta ku e edukashon ta ku bo ta bira ku hende ta bin bisa bo E loke ku bo ta duna nan, anto bo ta mira tambe ke yunan ta aktua positivo, pasobra e parti spiritual nan ta praktik'é. Anto tur diasabra nan ta duna nan tempu pa nan bai trein, anto e nan nan ta bai drùik un tiki riba e parti spiritual. Anto esei ta hopi bunita, anto nan ta bira vrei ku nan por ta nan mes. mi ta keda ku mi e tèkninan, anto e siguiente paso ku mi bin mi ta wak kiko atroba keda pendiente, mi ta bin kuné. Pau.